Күндү кырачаан истээччилэрбит! Былатыан Ойуунускай аатынан Саха театра эһиэхэ анаан Россияҕа дьиэ кэргэн, өрөспүүбүлүкэҕэ оҕо саас сылынан улуу суруйааччы Александр Сергеевич Пушкин төрөөбүтэ икки сүүс сүүрбэ биэс сылыгар анаан Балыксыт уонна балык туһунан остуоруйатын истэргитигэр ыҥырабыт. Көбүөхтүүр долгуннаах, күөх муора кытыытыгар бур-бур буруолуур буор балаҕаҥҥа оҕонньордоох эмээхсин отут ордуга үс сыл олорбуттара үһү. Муораҕа киирэн оҕонньор муҥхатынан бултуура, эмээхсин таҥас хатан эрэйин боруостуура. муораҕа киирэн биирдэ муҥхатынан холбуйбута уу дьэбэрэтэ кэлэн биэрдэ оҕонньор хомойбута онуохаа туран оҕонньор иккиһин тардыбыта маныаха эмиэ арай муора ото тахсыбыта үсүһүн муҥхатыгар биир балык тиийэн кэлбитэ көннөрү балык буолбатах көмүс балык этэ көмүс балык күөрэйэн тахсаат киһилии кэпсэппитэ ыыт миигин кырдьаҕаас ыыт төттөрү муораҕа баҕарбыккын манньалыам көрдөөбүккүн баар гыныам Оҕонньор эрэйдээх улаханнык соһуйда. От утурдуга үс сылы быһа ууга түһэн хаала сыһан, муоратыгар күн аайы муҥхатынан бултуура да, саллар сааһын тухары саҥарар балык баар диэн санаатыгар да суоҕа. иэгэйэр икки атахтаах истибэтэх суола күөх муораҕа төттөрү көмүс балыгы оҕонньор аламаҕай соҕустук алҕаан атаарбыт көмүс балыгым таҥара көмөтүнэн күөх далай устун көҥүлгүнэн күүлэйдээ төлөбүр эрэйбэппин төннөөхтөө муораҕар оҕонньор эмээхсинигэр кэлэн улуу дьиктини кэпсээбит күн бүгүн балыгы туттум көннөрү балык буолбатах көмүс балык эбээт көмүс балыгым күөрэйэн тахсаат киһилии кэпсээтэ сахалыы саҥарда Баҕарбыккын манньалыам, көрдөөбүккүн баар гыныам, күөх муорабар төттөрү көҥүллээн ыыт диэн көрдөстө, ааттаста. Онуоха тураммын уйадыйа санааммын, көмүс балыгы күөх муораҕа төлөбүр эрэйбэтим, төттөрү ыытан кээстим. Маныаха эмээхсинэ наһаа мөҥүтүннэ: «Былайааргы, далайакаары, балыктан муҥ сатаатар харыыта ылбытым буоллар, хаалыа суох этэ, харыытабыт биһиэнэ хайыттан хаалбыт диэ» Тэҥнэһиэ дуо, оҕонньор тиэтэйэн-саарайан күөх муораҕа төттөрү киирэн кэлэн көрбүтэ:

туохха кыһанныҥ, кырдьаҕаас? Холдьуктаах бэйэтэ хоҥкуйан туран хоруйдаата оҕонньор. Аһын даа, хотун балыгыам, абыраа быыһаа, миэнэ эмээхсиним мээнэ мөҥөрөтөр, саҥа харыытата сатаатар бул диэн саҥарар-иҥэрэр. Харыытабыт биһиэнэ, хайыттыбыт эбээт. Онуоха көмүс балык оҕонньорго эппитэ: «Санаарҕаама, дьиэҕэр бар, саҥа харыыта баар буолуо». Оҕонньор эмээхсинигэр кэлэн одуулаан көрбүтэ, хайыы-үйэҕэ арай харыыта баар буолбут. Уруккутааҕар ордук эмээхсини уордайан оҕонньору мөхпүтэ «Балайааргы, далайакаары, баар эрэ харыытаны булан ылбыт эбиккин, харыытабыт туһата халаан буолуо, хоту түөһэйэн турума, төннөн тиийэн балыкка сүһүөхтээх бэйэҥ сүгүрүйэн тураҥҥын, дьэ, хата, киниттэн дьиэтэ көрдө эрэ!»

Туохха кыһанныҥ, кырдьаҕаас? Хоолдьуктаах бэйэтэ хоҥкуйан туран хоруйдаата оҕонньор. Аһында, хотун балыгым, абыраа быыһа, эмээхсиним миигин эбии мөҥөрөтөр, сытыарар-туруорар сынньалаҥ биэрбэккэ, саҥа дьиэтэ бул диэн саҥарар-иҥэрэр. Онуоха көмүс балык оҕонньорго эппитэ: «Санаар хаама, дьиэҕэр бар, санааҥ хоту дьиэ баар». Бур-бур-бур уолуур буор балаҕаныгар оҕонньор тиийэн одууласта даҕаны, буор балаҕанын букатын булбата. Арай иннигэр ампаардаах хаһаалаах мас дьиэ таас турбата маҥхайан көстөр аһаҕас түннүккэ аргынньахтаан олорон эмээхсинэ эмиэ эрин мөҥө тоһуйда Балайаарга долойокоору, боор эрэ дьиэни булан ылбыт эбиккин. Түөһэйэн турума, төннөн тиийэн балыкка сүһүөхтээх бэйэҥ сүгүрүйэн тураҥҥын, бааһынай буолуоҕун баҕарбат диэҥҥин, баай дворян буолуоҕун баҕарар диэҥҥин. Бар, ааттас окоору.

Туохха кыһанныҥ, кырдьаҕас? Холдьуктаах бэйэтэ хоҥкуйан туран хоруйдаата оҕонньор: «Аһында хотун балыгым, абыраа быыһа, эмээхсиним ордук эбии мөҥөр этэр, сытыарар-туруорар сынньалаҥ биэрбэккэ, саҥарар-иҥэрэр бааһынай буолуохпун баҕарбаппын диэн, баай дворян буолуохпун баҕарабын диэн эмээхсиним эмиэ эрэйдээтэ эбээт. Онуоха көмүс балык оҕонньорго эппитэ: Санаар хаама, дьиэҕэр бар. Оҕонньор эмээхсинигэр кэллэ. Ол кэлэн тугу көрбүтэй? Үрдүк дьиэ баар буолбут. Үрүҥ күүлэҕэ тахсан кини эмээхсинэ турар, киргиллээх тиис сону кэйбэччи кэтэн кээспит, баархат бэргэһэни баһыгар анньыммыт муора чөмчүүгэ моонньугар киэргэллээх тардыы көмүс биһилэх тарбаҕар кэккэлэспит баҕарбытын сынньар охсор баттаҕыттан сыһар-соһор арыалдьыт кулуттары аттыгар турбуттара эмээхсиҥҥэ судургутук эттэ оҕонньор бу курдук Барыння, сударыння, бай дворян дорообо! Дууһакын эйиэнэ дуоһуйбута буолуо дуо? Онуоха эмээхсин уордайан кыыһырда, ат далын ыраастата оҕонньору атаарбыта. Бу курдук нэдиэлэ буолан ааста. Иккис нэдиэлэҕэ эбээхсинэ ордук эбии кыырыктыйда, оҕонньору ыҥыран уордаахтык саҥарда. «Түөһэйэн сылдьыма, төннөн тиийэн балыкка сүһүөхтээх бэйэҥ сүгүрүйэн тураҥҥын, баай дворян буолуон баҕарбат дьиэҥҥин күн сирин үрдүгэр көҥүллээх сарыысса буолуон баҕарар дьиэҥҥин, бөр, ааттас, окоор!» Онуоха бэрибэр киһээн оҕонньор эппитэ: «Туох буоллун, хотуну мэн, тотон хаалан дуо, тосту туора тылластыҥ. Күн саарыстыбатыгар күлүүгэ бараары көҕүйэ санаатыҥ. Эмээхсинэ өссө эбии кыыһырда, эрин туран иэдэскэ таһыйда. Күөрүрү моҕой оллооҕу күндөй төбөкаары, баай дворян утары миигин кытары мөккү үөһү Суобаһым туһугар сорудах биэрэбин, түөһэйэн турума, төннөн тии, муораҕа, барбатаҕын да иһин, барарга тириэрдиэм. Тэҥнэһиэ дуо, оҕонньор тиэтэйэн-саарайан күөх муораҕа төттөрү киирэн кэлбитэ.

Абыраа, быыһаа, эмээхсиним эмиэ эбии айдаарар буолла. Баай дворян буолуон баҕарбаппын диэн, күн сирин үрдүгэр көҥүллээх сарыысса буолуоҕун баҕаран муокастыыр эбээт. Онуоха көмүс балык оҕонньорго эппитэ: «Санаар хаама, дьиэҕэр бар. сарыысса буолуоҕа оҕонньор эмээхсинигэр кэллэ ол кэлэн көрбүтэ дуо саарыскай балааталар сандаарыһан тураллар санаабытын хоту сарыысса буолан балаатаҕа эмээхсинэ бастыҥ остуолга олорор Күндү арыгыны кутан биэрэ-биэрэлэр минньигэс амтаннаах бирээнньиги сиэтэн байаардар, дворяннар маанылаан эрэллэр. Саарыскай балаатаҕа сарыыссаны тула сүрдээх харабыллар сүгэлээх тураллар. Оҕонньор күлэ түһээт, уолуйда, соһуйда, сүһүөхтээх бэйэтэ сүгүрүйэн туран эмээхсиҥҥэ эттэ: Дорообо, уордаах сарыысса, дууһакын эйиэнэ дуоһуйдаҕа буолуо дуо? Кыырбыт быһыынан кынчарыйан баран, эмээхсинэ киниэхэ иҥиэттэн кэбистэ. Онуоха оҕонньорун кэпсэтиитэ суох кэтэҕиттэн кэҥэйдээн байаардар, дворяннар батан таһаардылар, сүгэлээх харабыллар сыһан иһэн ааҥҥа сыыһа охсон хааллылар. Ону көрөн норуот оҕонньору күллэ: Кэһэй, саатта, акаары, кэнэҕэс даҕаны акаарыга үөрэх, атын киһи сыарҕатыгар олорсубат буол. Бу курдук нэдиэлэ буолан ааспыта. Иккис нэдиэлэҕэ эмээхсинэ ордук эбии кыырыктыйда. Ыраахтааҕы дьонунан ыҥыттаран ылан эригэр эмиэ эмээхсинэ эппитэ: түөһэйэн сылдьыма төннөн тиийэн балыкка сүһүөхтээх бэйэҥ сүгүрүйэн тураҥҥын күн сирин үрдүгэр көҥүллээх сарыысса күдэҕэ кыра дьиэҥҥин көмүс балык миэхэ күүһүн көлүйэн сулууспа толорон сорукка сылдьыахтаах акыйаан байҕалга

Абыраа, быыһаа, сатана эмээхсинэ сатаан олоппото, күн сирин үрдүгэр көҥүллээх сарыысса күдэҕэ кыра диэн сулууспа толорон сурукка сылдьарга эйигин бээҕин эрэйэн этэр. Акыйаан байҕалга аатыран олорон баалларын муоралары бас билиэҕин бахатыйар эбээт. Ол аайы балыга ончу саҥарбата. Кутуруга эрэ куй барыс гынна. Уу түгэҕин диэкки устан түһэн барда. Оҕонньор муораны одуулаан туран, көһүйүөр диэри көһүттэ даҕаны, көмүс балыга хомойуох туһугар хоруйун эппэтэ. Оҕонньор төннөн кэлэн одуулаан көрбүтэ, уруккутун курдук бур-бур-бур уолуур буор балаҕана баар буолбут, эмиэ боруокка эмээхсинэ олорор, эмээхсинин иннигэр хайыттан хаалбыт харыыта сытар. Күндү истээччилэрбит! Саха театрын артыыстара эһиэхэ анаан төрөөбүт тылбыт сүөгэйин сүмэтин илдьэ сылдьар саха суруйааччыларын айымньыларын, сахалы тылбаастаммыт остуоруйалары, уус-ураннык ааҕалларын куйаар ситимигэр сэргээн истиҥ, саха театрын кытта бииргэ буолуҥ диэн ыҥырабыт.